Li kieku fid-dinja il-bnedmin kienu kollha ta' sess wieħed. Inni ħafna naħseb fuq dan. Din hija silta mis-sejħa ta' Sarit mill-pinna tal-mibki Francis Ebejer bħalissa ġewwa Drama Center il-Bla tal-Bajda qed isiru il-profi għal din il-produzzjoni li ser tittella fil-31 ta' Jannar fis-sebgħa u nofs ta' filgħaxija taħt id-direzzjoni ta' Dominic Said flimkien mal-atturi Michael Shortino, Alan Fennec, Marisa Aquilina, Jennifer Serafa u James Aquilina. Is-seħħa ta' Sridi hija waħda mill-aktar plays interessanti tiegħu. Bażikament hija radiodram għax fil-bidu tal-karriera tiegħu Bejjer beda bħala radodrammi kien hemm is-seħħa ta' Sarid, Bwani, ir-rewwixta ta' Swabo kien hemm oħrajn. U għada valida sal-lum għal-fatt li x-xogħol kollu ta' Bejjer fosthom is-seħħa ta' Sarid eh, jitratta dwar il-bniedem f'konflitt fir-relazzjoni tiegħu ma' nies oħra. Sarid toffri eh, dak li huwa misteru biex ngħidlek fejn għandek persuna illi għaddit minn ħafna eh, konflitti biex timmatura, però ovvjament ehm, il-bniedem irid iħallas il-prezz ta' kull ħaġa li jagħmel. U f'din il-storja sarit eh, ebejjer irnexxilu joħloq xibka ta' nies li inqabdu f'destin fejn Iċ-ċirkustanzi tagħhom eh, ġeluhom ibatu ibatu biex huma jikbru. U kollox jiżvolġi dwar dan sarit. Interessanti ngħidu wkoll illi anke l-isem sarit kważi aqasuha Malti u anke fl-istorja il-siħa ta' sarit nistaw najdu illi tistanka ma isseħx Malta. Pero, apparti hija irrelevanti tisseħx Malta jew le l-istorja, s-sinifikat, it-tema hija universali. fejn għandek il-bniedem illi għandu il-mixja eterna sakemm idum f'din id-dinja biex ngħidlek biex ifittex eh, il-verità eh, jipprova eh, jagħmel analiżi ta' dak kollu li għamel f'ħajtu ifittex il-kuntentizza però ovvjament ħafna drabi il-kuntentizza tkun forma ta' xibka fejn inti taħseb li sibta però toħloq konflitti, toħloq trawmi għal nies oħrajn u fis seħħa ta' serit ta' kliċi. Fejn għandek dan il-bniedem, Fernard, illi għax huwa żagħżugħ bħaż-żgħażagħ l-oħrajn kollha eh, mimli avventura, mimli ħajja, mimli spirtu biex ibiddel id-dinja, jinqabad f'sitwazzjoni fejn kien jalmu sarit illi jagħmel żball, żball kbir u Jgħaddi żmien però kif jgħidu u anke kif jgħid ebejjer stess għax jiena wkoll kelli x-xorti li nidderiġi eh, waħda mill-plejs ta' ebejjer kien għadu ħaj infatti kienet bwani illi ebejjer dejjem jgħid il-passat jiġri warajk u jibqa' u f'sarit dina hija ovvji ħafna li għandek il karattri kważi kollha illi il-passat tagħhom tajjeb jew ħażin qed jiġri warajhom, qed jitturmentom, qed tifakkarhom. Nara bħal meta tajt id-dnub ma jorqodx. U fi seħħ ta' sarit għandna eh, din it-taqbida ta' wieħed mill-karattri Fernard, il-karattru prinċipali, fejn jinqabad f'xibka fejn l-iżball li għamel fil-passat jipprova b'xi mod eh, jiġġustifikah, jirranġah, jisib xi forma ta' bilanċ, però ovvjament ċirkostanzi jkunu aktar traumatiċi mill-li ħasebu. Beyer huwa il-missier tal-kitba f'Malta u inħossi li minn żmien għal ieħor eh, nis ta' din il-kwalità ta' ċertu eh, kobor kbir f'dak li hija letteratura, dik li hija kitba, illi hemm għanna nirrispettaw infatti fil-fdan ix-xogħol tiegħi se ħadd srid wara ħajkun hemm anke diskussjoni, ħajkun hemm anke tifel tiegħu dejjem ibejjer u fost oħrajn ħajkun hemm anke nies illi ħadmu fosthom Carmen Azzopardi, il-kritiku Dr. Paul Xwireb, Lino Farrugia u Damien, u ovvjament kien hemm ukoll nies fil-panel. F'dan ix-xogħol li huwa xogħol esperimentali hemm jiena flimkien ma' Joyce Grek li hija l-prinċipal tal-iskola, ibbażajna x-xogħol illi eh, Ġibna atturi bħala mistiedna fasti fostom sarit ħajja ma' il-veteran Michael Shortino. Imbagħad għandna tliet studenti li għadhom qegħdin jitgħallmu għaw illi l-idea hija illi inrawmuhom fl-istessin għom opportunità biex jirrextaw u jkollhom xogħol ta' ċertu intensità illi flimkien ikun jistgħu ma' atturi veterana u tutors oħrajn eh, ta' din l-iskola ikollhom din l-esperjenza li huma jkunu jistgħu jikbru fl-esperjenza u anka jitalmu ehm, illi kollhom l-udjenza u jaraw x'inhi din is-sensazzjoni tat-teatru li inti taħdem xogħol Malti li jkollok udjenza. Sarid hija komplessa, Ja sempliċi fil-ħsib tagħha, imma fl-istess ħin saqsi ħafna domandi u dawn in-nies li din jirrispondu għas seħħa ta' sarid tibda tgħid ma da sarid minnu. U hawnhekk fejn għabejjer kien barra li kien jatina id-direzzjoni strettissima bil-vuċijiet li kien jixtiequ ma batwara kien hemm ukoll il-ħsieb u l-ħsieb ta' għabejjer dejjem kien ikun ta' xi ħaġa li wieħed irid eh, jaħseb u eh, jeżamina xi tajt il-ħajja jeżamina eżattament l-eżistenza tal-ħajja. Dik hija sarit. Din il-lejla għabejjer li ser tittella nar l-ħadd 31 ta' jannar hija plaħlas. Biex tirriserva il-post ċempel fuq 21220 jew ibad email fuq malta.drama.center at gov.mt. Għal aktar informazzjoni dwar it-Trauma Center u dwar il-courses li joffru sur maltatraumacenter.com.